Njĩtagwo Leonard Karũga, na nĩ njũĩ Jesũ nĩ anyendete. Ũhoro wa mũgĩkũyũ na tĩri, baba nĩ aũĩ mũno tondũ nĩwe watongoretie kũrũĩra ithaka cia mbarĩ gũkũ Kenya. Ũrathi ũrĩa warathĩtwo nĩ mũgo wa kĩbirũ. atĩ wĩyathi ũkwenda mbũri ĩtarĩ guoya, mbũri ĩyo yoimire gũkũ gwitũ, gĩcegũ kĩa maitũ Joeli. Maitũ ũcio nĩwe wohire Dedan Kĩmathi rũhiũ, agĩthiĩ mũtitũ. Na rũhiũ rũu rwanengeretwo baba n'Empara Haile Selassie. Tũhĩĩ twakũraga twĩ twana twĩtigĩrithĩtio mũno power mataramenya, makaheagwo ng'ano cia marimũ, koguo ihera rĩrĩa inene ũngĩerire. Kaana kahĩĩ nĩ atĩ gekũrara nja, nĩ gegũikio nja. Ihĩĩ icio cia nena neneha, wĩra wacio mũnene warĩ gũtũmwo nĩ anake, makerwo mamahĩhĩrie ngwacĩ me rũru-inĩ kana kũrĩa mararutĩra wĩra. na mangĩaregire gwathĩkĩra anake acio, anake acio nĩ mahoyaga rũtha harĩ athuri, ihĩĩ icio ikahingwo cikerwo itikũrua mwaka ũcio. No rĩrĩa marua, no mathiaga na mbere gwathĩkĩra acio maruĩte mbere yao, tondũ meragwo mena hinya. wa kũmaroga kana kũmoha. Na nĩkĩo meragwo mamahe mbũri nĩgetha metĩkĩrio kwĩhaka ndĩrĩga, mamahe mbũri nĩgetha metĩkĩrio kũina gĩcukia, mamahe mbũri nĩgetha metĩkĩrio kũina mũgũyũ me njaga, mamahe mbũri... ya kĩrĩrĩ, mamahe mbũri ya gwĩtĩkĩrio matũ ma airĩtu, mamahe mbũri ya gwĩtĩkĩrio matũre mũtwe, mamahe mbũri ya gwĩtĩkĩrio matũmage ihĩĩ, na marĩkia maũndũ macio maiguithania rĩu na anake mahana ta maiganana na acio maruĩte mbere yao, atĩ rĩu ona no mathiĩ mbara hamwe. Rĩrĩa makoima mbara-inĩ, mũndũ wothe ũthiĩte mbara-inĩ ainũke, iruta rĩake rĩa mbere nĩ kũhe athuri mbũri ya hako. Mbũri ya hako yaheanagwo, yaheagwo athuri, na no nĩ ũngĩarutĩirwo nĩ thoguo angĩkorwo hĩndĩ ĩyo ũrathire nĩ ũroragire mũndũ. na kwoguo moko maku nĩ methahĩtio mena gĩko gĩa thakame. Rĩu kwoguo nginya indo ciaku, mbũri ciaku nĩ thahu, kwoguo no ũrutĩirwo mbũri ĩyo ya hako nĩ thoguo. Wĩtĩkio wa mũgĩkũyũ nĩ atĩ mũndũ akua aikaraga tĩri-inĩ, kwoguo tĩri... nĩ wa andũ arĩa ũĩ na arĩa ũtoĩ arĩa makuire. Mũndũ akua athiagĩra mĩri ya mĩkongowe akagĩa na hinya makĩria na akagĩa kĩũnũhu. Na nĩkĩo mũthuri wa mbũri ĩmwe arutagwo ũrĩa arĩitagĩra acio methĩ thakame, akamahe thakame. mũthuri wa mbũri igĩrĩ akaruta ũrĩa arĩmaheaga njohi. Ũngĩagũrire mũgũnda ũthoni ũcio wa kũgũra na mũgũnda, andũ nĩ maiguithanagĩria tondũ no mũhaka mũgũnda ũcio wagũra, tondũ nĩ tĩri wagũra, mũkaiguithanĩria atĩ ũcio mũgũri nĩ arĩroraga andũ anyu acio me tĩri-inĩ, rĩrĩa aruga njohi no mũhaka akamaitĩra, nĩ egũtũra amaheaga kĩrĩa mendaga. Wagũra mũgũnda wathamĩra mũgũnda ũcio mwerũ, kĩndũ kĩa mbere mbũri nĩ ĩkuaga ta nda, mbũri ĩgakua tondũ ti mbũri ĩna bata, mwĩna bata nayo nĩ tatha wayo, nĩkĩo ĩragwo mbũri gũkua ta nda. Tatha ũcio ũgaitwo kĩhingo-inĩ. gĩa kũu wathamĩra, tondũ rĩngĩ wathamĩra kũndũ kwĩna kĩhingo kĩa andũ aingĩ, gĩcagi kĩa andũ aingĩ, nĩgetha andũ arĩa marĩkinyaga ta thaa ũcio matikarehe kĩndũ gĩtarĩ kĩega kũu mathamĩra. Ĩyo ya ta thaa nĩyo ĩtagwo mbũri ya ndaarwa. Agacoka akaruta ĩngĩ ya gĩikaro, tondũ ũtarutĩte mbũri ya gĩikaro... Ona kũngĩthĩnjwo itũra rĩanyu ndũngĩrĩa nyama tondũ ndwĩtĩkĩrĩtio kũrĩa nyama ũtarutĩte mbũri ya gĩikaro. Na mũico-inĩ ũkaruta mbũri ya rũtere nĩgetha ũgetĩkĩrio gũtuĩka nĩũrĩikaraga kĩama-inĩ kĩa andũ arĩa maracira. Mũgũnda ũcio wagũra ũngĩtuĩka nĩũgwaka nyũmba. Na nyũmba gĩgĩkũyũ nĩ kĩgongona, kĩgongona kĩu kĩrĩa watema no mũhaka wambe wĩite ũcũrũ mwĩthĩ wa mwere wetagwo gĩthambio tĩri-inĩ, nĩgetha acio me tĩri-inĩ makũhe mwako mwega. Na rĩrĩa wambĩrĩria mwako ũcio wakwo maita maingĩ wakagwo na thikũ igĩrĩ. ũkaruga njohi ya kũrugũria ĩgakĩnyuo nĩ arĩa maragũteithagia gwaka na ũgatuĩka nĩ warugũria. Ũgacoka ũka make sure ningĩ nĩ wathĩnja mbũri ũite thakame nĩgetha gũtigaitwo thakame rĩngĩ nĩ atumia ũtaitĩte thakame kĩgongona-inĩ kĩu. Mũthuri wa mbũri... ithatũ, mbũri ya ithatũ nĩkĩo yeragwo nĩ ya mwana, tondũ ũrathĩnja mbũri ĩyo nĩgetha wĩtĩkĩrio mwana waku arue. Na rĩrĩa mbũri ĩyo ĩrĩthĩnjwo, na ona maguta matiagerimagwo yahĩhagio ĩ yothe, yaingĩrio nyũmba nĩ acio metagwo atonyi, mwene nyũmba ĩyo kĩgongona-inĩ kĩu ambaga kũiga nyama icio ciothe thĩ, nĩgetha gũtuĩke nĩ mwarĩanĩra na acio me thĩ itanarĩo nĩ mũndũ. Thutha ũcio nĩguo igũcoka cigayanio cirĩo nĩ andũ. Mũthuri ũcio waruta mbũri ĩyo ya gatatũ atuĩkaga nĩ mũthuri wa, akaheo mũthĩgi. Na mũthĩgi naguo nĩ wa gũkũ connect. na thĩ, tondũ mũthĩgi nĩ rũhonge. Hĩndĩ ĩyo wĩna mũthĩgi nĩ ta ũrĩa thitima ĩkĩragwo wathi, nĩ ũnyitanĩte na acio me thĩ, tondũ harĩa rũhonge rũu rwatemirwo mũtĩ ũcio nĩ ũnyitĩte na kũu thĩ tĩri-inĩ. Nĩgetha ũgacoka ũkaheo matathi ũgatuĩkaga rĩu wĩna mũthĩgi. na nĩ ũrĩkoragwo na matathi. Na kuma hĩndĩ ĩyo ũkaheo rũtha rwa kwambĩrĩria kũnyuaga njohi, tondũ andũ acio mekũrua nĩo rĩu marĩrangagĩra mũciĩ. Na hĩndĩ ĩyo wĩna mũthĩgi ũcio nĩ wauma kĩama kĩa njama, watiga gũtuĩka njama, borithi, ũgatuĩka rĩu wĩ wa kĩama, na wĩ wa kĩama rĩu ũgatuĩka nĩ gũcira ũrĩciraga. Na hĩndĩ ĩyo ũracira nĩ cira wa Gĩkũyũ Supreme Court nĩ kũnyua muma. Na kũguo nĩ wĩtĩkĩrĩtio kũhe andũ muma, kũmehĩtithia. Na hĩndĩ ĩyo ũramehĩtithia nĩ ũigĩte mũthĩgi thĩ. Na koguo mũthuri ũngĩkorwo nĩ ũkũigĩte mũthĩgi ũcio thĩ andũ manyue muma, nĩgetha muma ũcio ndũgagũcokerere, nĩkĩo kweragwo athuri nĩ mokĩragio. Andũ arĩa mokĩragio, mokĩragio gĩikaro-inĩ kĩa muma, ti gĩikaro-inĩ gĩothe atĩ athuri macemania magokĩrio. Mokĩragio nĩgetha muma ũcio mahe andũ. ndũkamacokerere. Mbũri ya kana na nĩyo ya mũico yarutagĩrwo mũthuri ũcio rĩrĩa akuĩte, andũ ao magathiĩ makaruta mbũri, makanyitithania mũthuri ũcio makamwĩta, agerwo nĩ akũhukũra, akariũkio anyitane na arĩa angĩ me tĩri-inĩ, rĩu agatuĩka nĩ ũmwe wa arĩa marĩ tĩri-inĩ.